Hello my country pipu, I no know wen dis message go meet you o, weda na for morning e meet you o abi na for afternoon o abi na for evening e meet you o, I greet you by di time wey dis meet wey dis message meet you. I hope sey una dey well,

You wey be sey as you dey like dis, you go dey come home oh, everyday come home everyday, come home everyday, early you don come home, early you don come home, wen you come home you go dey come sober like sey your life don change, like sey um tins don dey beta for your side but di moment dem pay you salary nobody go see you around your neighbourhood until twelve midnight. Nobody go see you around where you dey stay until twelve midnight. Na for beer parlour na im you go remain. Na there you go remain, the whole money go go there. Seventy percent of the money wey dem pay you na side chick go eat am. Ten percent na im be the one wey go come house, then na twenty percent go dey for your pocket. When the money don finish, you go begin dey vex for everybody. you go vex, you go dey frown face, you no go care for your family and all that. Oga, you need to know say family wey you get na im be your biggest investment for this world. Nobody go love you pass your own children, your own family. See eh, when we dey raise children, we suppose dey know say na seed we dey plant, seed wey we go harvest tomorrow. I don stay like this, see pa parents wey dey talk say pikin no dey take care of them, pikin no dey take care of them. Wen pipu talk about bringing value, sey make you bring value to your family, no be only to dey pay children school fees oh, no be only to dey provide food. One of de best values wey you go bring na to dey spend time wit your children. Wen you come back from work, I know sey work na im be man thing because dem dey make sure sey make everything dey okay for house. you come back from work you spend time with your children make your children know you make you know them make you know wetin dey happen for their school make you know wh- where how dem dey do for school whether dem dey do well o whether dem no dey do well o you go know i know some papa be the- like this wey be say you ask them which class your pikin dey im go dey tell you mm, mm, ah, e fit dey primary four e fit dey primary five e fit dey primary six you no dey shame You no dey shame sey you no even know de class wey your pikin dey and you call yourself papa. Which kain papa na im you come be? Some of una dey carry excuse sey um my father be no dey there to take care of me, my own mother be no dey there to take care of me, me sef I dey try sey I dey give money before dey no dey give money. You you want to be bad? You want to improve from better to worse? You go try better pass wetin your father been be. Now wetin be our own prayers for our children. Say make we be, make our children even better pass us. Now him we dey pray. You go bring value to your life, to your children, to your family as a man. You go wan know wetin dey happen for house. You go no wan know wetin to ha- dey happen for for for your family. Some of una don stay na beer parlour na im get una. Na to dey waka na for woman house you dey sleep, woman house you dey sleep. When dem ask you wetin happen, you say your wife na nag. Every na the the the the grammar nag na im every man know now. um E too dey nag, e too dey nag. You don sit down find out wetin dey make the woman nag? Woman dey dey frustrated if dem no dey see you, dey dey frustrated if you if dem know sey you dey get, you no dey even try sey wetin you get make you give to dem. Some of una don do do do come turn una wives to thieves for house. Woman go know where you put money for pocket, im go go steal the money because if dem ask you, you no go give. Me, I no talk say that thing good, but me, I dey talk say you too wey be papa, you too wey be husband, you go dey try. How many man men una don see for hospital wey be say na side chick dey follow am up and down? Dem no dey. When the thing hala, na wife dey follow, na wife dey carry, na wife dey carry pupu, na wife dey carry wee wee, na wife dey carry everything. But when time reach wey be sey wife suppose dey enjoy wetin e suppose enjoy, una no dey give. Some of una go get money for pocket, the woman say ha help me na make I buy one um high target for five thousand make I go at ten d my friend um pikin wedding. You go say you no get. But that very weekend, if side chick say book ticket for me, ma go attend wedding for Ibadan, you go you go book ticket for am with that your money. You no dey think say that kind thing, you no dey sleep reason and say dey like you dey do like say na person wey be say they don they don dey follow from your village. Woman wey don give you children dey house. If he ask you for something you no get, side chick g- um, ask you, na him you go give. Wetin you dey chop for side chick body wey you never chop for your wife? No be the same chop chop chop you chop when you take born all those children wey right now dem ask you for something you say you no get, dem ask you for something you say you no get but everything na for side chick e dey go. You go bring value to your home, you go live the way wey be sey your children self go see sey my father dey responsible and tomorrow dem go turn back dem go look you dem go sey um this is my father, my father use to try. No be sey everything na for palm wine joint, everything na for brukutu joint, everything na for beer parlour na im e dey finish. Side chick family nothing. When you go side chick house, you go remember sey for evening dem dey bath, put roll-on, put perfume, come brush mouth come sleep for bed. But when you come for your own house, you don't chop from morning till night. You chop bitter cola. You don't chop um, uh, akpu. You don't chop egusi. You don't chop uh, everything when they for street. You chop and put for that mouth. Night come, you go sleep with that potopoto mouth like that. For midnight, you go turn, carry the mouth, won't give your wife. When your wife say, mm I no want, he say, hey, they deny me. e dey deny me e no dey gree I touch am e no dey gree I kiss am but when you go reach side chick place na you go know say dem dey brush mouth for night before dem sleep e good some of una na wetin una dey do na say make una just set una wives up for failure Wetin be dis tin wey dey worry us now wey be sey we no dey fit stay for our marriage, we no dey fit tolerate each oda, we no dey fit know sey um nobody dey complete. We as as as as I dey na so my wife dey, I get fault she she get fault make we make we dey manage each oda dey love each oda make love cover di fault. Wife go sleep for night, clean herself up, clean everywhere make um so dat wen my husband come make e enjoy me, no be sey e go put e um nose for armpit, armpit go dey smell like gutter, e go put nose here um mouth dey smell like gutter um you you wey be sey you be man you go come, men una dey sabi do dat tin, you go come carry mouth wey you don chop since morning you no go gree brush. You go carry am go near your wife, your wife say um I no fit do dat kain thing. Na im you go say you don deny me, you go call family, you go shout everything. No be you dey set de woman up for failure. So you wey know sey when you go side chick house, you know sey dem dey brush mouth before dem sleep. If you brush mouth before you sleep with your wife, e bad? E no bad. You too you go dey try, you go come home you go dey insult your wife, you go come home you go sey na good for nothing woman, you go come home some of some some some men dey way wey dem dey even treat women e no dey good. You want respect, you want love, how woman go give you respect, give you love wey be sey you dey treat am like sey na animal, wey be sey you dey treat am like no be you carry your money go marry de woman come put for your house. E no good like this. You too wey be human being, everybody wey dey this world, they know wetin dem dey do wey no good. You too, you go reevaluate yourself. You go check yourself first now and see the side wey you dey do wey be say e dey pain the woman. Make you begin dey drop am. You need to know say your wife na your wife o. Na your wife go dey there for you on a rainy day. Na your wife go dey there for you when things dey bad for you. Women no bad as una as una dey think say dem be. When you dey treat woman ba um bad, she go she no go respect you, she no go see you as anything. But when you dey show her love, some women um dem nearly dem go wan die for you because dem know say you don show dem love, you don dey there for dem. No be sey you go dey waka because other men dey talk bad badly about their wife, you too you go dey put mouth. E go dey make you dey your mind dey spoil towards your own wife. Your wife no be their wife. Their your wife dey different. You go treat am the way wey you want am make she treat you. You too make una um men make una dey put head for house. Try sacrifice for una families. make you know sey na dat one be the one wey be sey you truly get. All dis one wey we dey do, my friends, my dis, night go come, weekend go come, you go abandon your wife, you no go care, you go go hang out for with your friends, hang out, hang out, con stay there, dey drink, dey wine, dey dey merry together, you don abandon wife, you don abandon children. House go dey dark, house go dey cold, woman go feel so miserable. all these friends how many of una be say something happen like this you see friend wey stand they go disappear they go tell you about their own problems who dey stand no be una wives why you no go get sense you no go receive sense know say the only investment wey you get na your wife and your children and your family eh you go take care of your families make sure say they get they get shelter if you get money think about their shelter think about their education think about their healthcare think about eh, wetin dem go eat build them so that they go always remember say ah my father bin do well for me eh make una receive sense abeg make una dey take care of una families na family na it be the biggest investment wey we fit get for this world oga abeg your family should be your number one priority first before any other thing your wife and your children abeg take care of your family take care of your own parents abeg thank you o say you come take time dey listen to wetin i dey talk o na for us this channel na for us Abeg na all of us get dis channel. If you like dis channel, abeg make you subscribe to dis channel and make you use your hand press dat notification bell wey dey there so dat when I upload new video, na you go be the first person wey go receive am. Abeg make una join hand make we grow dis channel. Una thank you so much. Thank you. Thank you. Na your girl o, Abi Obuki. Na im na im my name come be. Thank you.